Дорооболоруҥ, оҕолор! Бүгүн биһиэхэ ахсаан дьарыга. Бүгүҥҥү темабыт аҕыс чыыһыла уонна аҕыс сыыппара. Көрүҥэр оҕолор, бу икки төгүрүгү холбообуттарыгар аҕыс сыыппара тахсан кэллэ. Аҕыс сыыппарабыт туохха майгынныырый? Сөп, икки минньигэс халаачыкка майгынныыр. Өссө ачкыыга майгынныыр. Өссө хаар киһиэхэ майгынныыр. Кыһын буолла да, оҕолор хаар киһи оҥороллор. Хаар киһиэхэ эн, үһүс төгүрүгүн олордума, оччоҕуна аҕыс сыыппара тахсыа. Аҕыс сыыппарабыт тэтэрээккэ хайдах суруллар эбитий?

Снизу вверх теперь идем. Вновь ведем наискосок. Круглым делаем снежок. Көрүҥ эрэ, аҕыс сыыппара таһырдьа күүлэйдии тахсыбыт. Таһырдьа тахсыбыта ыскамыайкаҕа куоскалар олороллор. Аахтыбыт эрэ куоскалары. Сөп, аҕыс куоска. Аны массыыналары аахтыбыт. Сөп, эмиэ «Һоччо же массыына» турар эбит, ол аата аҕыс массыына. Талахха соруохалар олороллор, аахтыбыт эрэ? Сөп, эмиэ аҕыс. Дьиэ сарайыттан түспүт муус чопчуларын аахтыбыт. Сөп, эмиэ аҕыс. Бу ойууга көрүҥ эрэ, куоска элбэх дуу, киитэ элбэх дуу, эбэтэр тэҥнэр дуу? Сөп, тэҥнэр. Билигин болҕойон көрдүбүт эрэ, ханнык чыһылалартан аҕыс чыһыла тахсарый? Билигин көрдөөх ахсаан диэн оонньууну оонньохпут. Көрүҥ эрэ, манна сэттэ куоскаҕыта баар, кинилэр үүтүн аһа сөбүлүүллэр Оттон биир куоска оҕото сүөгэй эрэ көрдүүр, аахтыбыт эрэ хас куоска оҕото баарын Тымныы оҕонньор оҕолорго күүлэйдии кэлбит уонна биирдии оҕоҕо биирдии бэлэх биэртэлээбит. Аахтыбыт эрэ хас оҕо бэлэх туппутун Сөп, аҕыс оҕо бэлэх туппут. Куоскалар сөмөлүөккэ олорон куоракка күүлэйдии бараары гыммыттар Онтон биир куоска утуйан, хойутаан хаалбыт ааҕыҥ эрэ барыта хас куосканый чээ барыта аҕыс куоска хөмөлүөккэ сэттэ куоска биир куоска хойутаабыт барыта аҕыс куоска эһэ дьиэтигэр баран иһэн малиналаах талаҕы көрбүт Наһаа ымсыыран, бастаан икки малинаны сиэн кэбиспит Минньигэһиргээн хаалбыт алта малинаны эмиэ сиэбит Аахтыбыт эрэ барыта хас малинаны сиэбитий, эһэ Сөп, бастаан икки малинаны сиэбит, онтон алта малинаны сиэбит. Барыта аҕыс малинаны иһиэбит. Иккигэ эбэбин алтаны буолар аҕыс. Аны таабырына таайсыаҕыҥ. Муораҕа олоробун, биир төбөлөөхпүн, ол эрээри аҕыс атахтаахпын. Сөп, осьминог. иккис таабырын аҕыс атах аҕыс илии курдук солко сабы өрөллөр-дөрөллөр сахсырҕаҕа саҕынньах тигэллэр оҕуй оҕуһу таайдыгыт ини манан биһи дьарыкпыт түмүктэнэр наһаа үчүгэйдик дьарыктанныгыт аҕыс кырачаан эһэни кытта покалаһа